Insellmulkom u nilqgħukom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Dil-ġimgħa ħankunu l-Imsida u ħankunu qed nitkellmu fuq l-Imsida Creek Project. Mela żomm naqra.
Żewġ flyovers. Iva.
Parkeġġ se naħsbu għalih. Mija fil-mija.
Issa mbagħad spazji miftuħa jkun hemm. Ukoll.
Xi bridge, xi pont fuq xiex tippassiġġa? Iv.
Tajjeb jidher il-proġett. Fih, eh? Fih, fih, fih. L-għan ewlieni tal-Imsida Creek Project hu sabiex jitnaqqas id-dewmien illi ħafna vetturi jinġabru hawnhekk minħabba din il-junctions u dawn il-lights. Tajjeb illi ngħidu illi minn din il-junction hawnhekk jgħaddu 'il fuq minn 4,500 persuna fis-siegħa. Iż-żewġ flyovers, illi bħala tul fihom naqra mhux ħażin 175 metru, se jitilqu proprju minn din it-triq, Triq il-Marina, tajjeb ftit 'il bogħod mill-istage ta' fejn hemm il-Junior College, biex imbagħad, meta jibdew jogħlew, jevitaw dil-junction ta' hawnhekk li qegħdin taraw hawnhekk, dawn it-traffic lights, u jwassluk hawnhekk fit-telgħa li twasslek għal fejn l-iskate park, fi Triq Mikiel Anton Vassalli, B'hekk, jekk tkun sejjer mill-Belt u l-Blata l-Bajda lejn Tal-Qroq fid-direzzjoni tat-triq reġjonali lejn in-naħa ta' fuq jew t'isfel ta' Malta jew bil-kontra, tibqa' għaddej bla ma tieqaf tistenna l-lights. Dan ifisser ukoll li se jonqos ħafna t-tniġġis tal-arja u storbju ta' karozzi weqfin jistennew f'din iż-żona fil-qalba tax-xatt tal-Imsida. Infrastructure Malta wkoll se tibni żewġ pontijiet li ħa jgħaqqdu l-Knisja tal-Imsejda għall-Ġnien Pubbliku kif ukoll għan-naħa tal-bandli. Bħalissa hawn dawn il-pelican lights li kif qed taraw jikkreaw daqsxejn traffic mhux ħażin u allura ħa jiġu eliminati pont li jistgħu jużawh kemm dawk li bħali se jaqsmu u jimxu kif ukoll oħrajn li ħa jużaw ir-rota ġifieri għaċ-ċiklisti wkoll. L-importanti tagħmlux bħal dik, taqsmu fuq l-aħmar. Pont ieħor se jinbena biex taqsam Triq il-Marina lejn in-naħiet tal-Junior College. Se tagħmel ukoll parkeġġ ġdid għal 100 vettura waqt li toħloq żoni ta' mistrieħ bis-siġar u pjanti madwar il-monument tal-ħaddiem biex jingħaqdu mal-ġnien li diġà huma ġenbu. Bħalissa Infrastructure Malta waslet fil-punt fejn qiegħda tagħmel taħdidiet mal-Kunsill Lokali tal-Imsida kif ukoll ma' entitajiet li għandhom interess f'din l-arja partikulari sabiex magħhom tkun tista' tfassal u tasal bl-aħjar pjan possibbli għal din il-biċċa xogħol kollha. Beda wkoll il-proċess sabiex ikunu qed iġibu l-permessi meħtieġa. Issa int! Għandek xi opinjoni? Tixtieq li jsir xi ħaġa? Fil-każ, għidilna! U dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Bħas-soltu, like, subscribe fuq iċ-channels kollha, YouTube, Twitter, Instagram u anke Facebook.